I te pō o te whakamānutanga o Tā Heretikitiki Tuarua i te 13 i ngā rā o Akuhata i te tau 1972 I puta te kōrero a Te Arikinui ka takohangia a Te Winika ki ngā iwi o Kirikiriroa hei tohu mō te whakawhanaungatanga ki waenganui i te Māori me te Pākehā. He tino roa nei te whakamahinga ōna hei waka kawe i te iwi. Ka tiakina i roto i te whare taonga o Waikato. Kua roa a Te Winika e takoto maroke ana ki uta, ā, kua honoa anō ki te tini. te rāema whakaū me te tā kia kaha tonu ai te haere ki runga i te wai. I ngā wiki tīmatanga o te marama o Hūrei i te tau 1973, ko te hoenga whakamutunga o Te Winika ki runga i te awa o Waikato. Kua 135 tau tōna pakeke i tērā wā. Nā Tā Here Tikitiki Tuarua ia i ārahi i te hoenga ōna ki Kirikiriroa, ki te whare taonga o Waikato, ki reira pōwhiritia ai, tangihia ai. I ngā marama o waenganui i te tau 1995, i whakapā a Ngā Hui a Te Awe Kōtuku, te kaiwhakahaere mātauranga tikanga tangata hou o Te Whare Taonga o Waikato, ki te iwi o Waikato ki te kōrero mō Te Winika, ā, ka whakatauria kia whakahoungia katoatia te waka. I roto i ngā tau kua hunaia te iho o ngā whakairo o Te Winika ki raro i ngā whakapaparanga peita whero, Kua pirau haere hoki i te roa o te wā e takoto kau ana ki uta ki te tahatika o te awa, ki te whare taonga anō hoki. Nā ngā tāne kaitiaki o ngā waka o Tūrangawaewae ngā kaha o te winika i wewete. E 66 ngā wāhanga, ā, ka tīmata ai te whakahounga 10 marama te roa. Ko ngā kaimahi he mokopuna katoa nā te hunga i hanga tuatahi ai i te waka, i āwhinatia e Te Tari Mahi mā tāna kaupapa PEP. He tāngata mōhio rātou katoa ki ngā toi Māori pēnei i te rangaranga me te whakairo. Nō te nuinga he wahine, ā, i mua i te tīmatanga o ngā mahi i tākina anōtia he karakia hei hiki i te tapu. He mahi nui te kohikohi, te whakarite hoki i ngā rawa taiao Māori, te wakuwaku i ngā papa, me te āta whakahou i ngā whakairo. Nā wai rā i te marama whakamutunga ka herea anōtia ngā kaha o te waka tauā e te Rōpū Kaitiaki Waka o Tūrangawaewae. Ināianei e takoto mai rā a Te Winika ki te River Gallery ki te Whare Taonga o Waikato, i Grantham Street i Kirikiriroa. Hei waka mātauranga, hei taonga rerehua, hei ranga wairua mā te iti, mā te rahi. I te tīmatanga o te tau 1900 e 89 i whakatauria kia mātua whakahoungia a Tūmanako rātou ko te rangatahi ko Tāheretikitiki Tuarua. Nā te Kōmihana 1990 te pūtea tautoko, hei whakatikatika i ngā waka kia pai ai mō runga i te awa, i te moana rānei. Kia whakaterea hoki ki te hui whakanui i te 150 tau o te hainatanga o Te Tiriti o Waitangi, i tū ki Waitangi i te tau 1990. He wāhi iti i roto i ngā haumi kokomo o tūmanako kua pirau ka tangohia. Ka whakaritea hoki te aukaha i ngā rauawa ki te kaunaroa kia kore ai e auru kōwhao noa. Ko Dan Solomon rāua ko Leo Muru ngā kaiwhakairo, ko Sonny Tahapehi te kāmura, ko John Jimmy Joseph te kaihauhau, ko Wī Karaka Hēnare te kaihere i ngā kaha. He rōpū kaimahi anō tō rātou nā rātou i āwhina. E ono marama te roa o ngā mahi i keri whakauka ai ngā kaiwhakahou ki te kaupapa i ngā Rāhoroi, i ngā Rātapu, me ngā ahiahi pō e toru ia wiki, i muri i ngā rātou ake mahi whai utu. He mahi hara ngotengote noa ngā whakahoutanga o ngā waka e toru nei i mua, nā te korenga o te pūtea hei āta whakatikatika. Ina koa ko te rangatahi tētehi me mātua tirotiro. Kua pīrau ngētehi wāhanga nui o te waka, nā reira ka tāraingia he haumi hou mō te ihu ka honoa ki te kaunoroa. E ono inihi i ia taha o te kaunoroa ka tangohia. He mea whakakapi ki te tōtara, kua pāngia ki te wai whakauka. Tōmuri anō, ka tangohia kia whakapiria atu he tōtara whakauka hei whakakapi mō ngā whakahoutanga o mua mai i te tau 1971. He wāhi kua koropungapungatia i ngā rauawa ka whakahoungia, ka whakairongia anō, i pēnei hoki te mahi i ngā waka katoa. Kua pirau ngētehi wāhanga o te ihu me te kei o Tāheretikitiki tuarua, nā te māturuturu o te wai mā roto mai i ngā pūpeka o te rākau. Ka tangohia ngērā, ka whakahaungia, ka whakatikahia hoki te takoto o te rauawa me te kaunaroa, ā, ka whakaūngia te tauihu me te taurapa ki te here pū, kia kore he wai e uru mai. Ko tā ngā wāhine he tuituhi rāpaki, he whatu kākahu, hei mau mā ngā kaihoe e 300 ki te hui whakanui i Waitangi. Tekau mā rua marama te roa o ngā mahi. He nui anō ngā mea hei whakarite, he wāhi noho, he kai, he pahi, he whakataenga hoki kia wātea ai ngā kaihoe i ngā rātou mahi. He whakangungu te mahi a ngā kaihoe mō āwhia marama i mua i te rā o Waitangi. Ka noho ki Tūrangawaewae i ngā rā whakatā, ka whakaū ki ngā tikanga o te waka tauā. Atu i te hoe, i akonga rātou ki te haka, ki te waiata me ngā kōrero tuku iho o ngā tūpuna. Kātahi te tāruru nui rawa atu ko tērā i wehe i Ngāruawāhia ki Waitangi i te 31 o ngā rā o Hānuere, i te tau 1900 e 90. Tokomaha ngā kaitautoko i haere ngātahi atu me ngā kaihoe ki te ārahi ngā waka taua e toru, kua oti anō te utu ki runga taraka. E toru anō ngā waka taua o Tainui me ngō rātou kaihoe, me ngō rātou kaitautoko, nuku atu i te 500 tāngata i haere ai mā runga motokā, wākena hoki ko te toenga i eke atu ki runga i ngā pahi e 25. He wheako nui whakahirahira te hui ki Waitangi mō te katoa, kaihoe mai, Kai tautoko mai. He wairua whakakotahi i rangona ki reira, he mahi tahi, he whakahī, he kiritau. Tautiakina ai ngā waka i ngā wā e whakaata nei, ā, i ngā hāora o te atapō, i reira ngā kaihoi e moe ana, e noho ana ki te taha o ngō rātou waka.